السلام علیکم دوستو کیا حال والے ٹھیک ہو خوش ہو خرم ہو امید کرنا کہ تساں سارے دوست ٹھیک ہو سو اج جڑا پروگرام تال ثقافتی جو کے اون دے وچ اساں جڑا تساں دوستاں کو سرائیکی لوگ قصہ سناونا ہے اون قصے دا عنوان ہے سوداگر بدر منیر واہ واہ اے دل دریا اے کاغلاں دی بیڑی ہے کبوتر ملاح ہے لوگ پئے چڑھدن ساڈی وی صلاح ہے قصہ رڑھ پیا لوٹا رڑھ پیا تے قصہ چھڑ پیا ہک ہئی سوداگر اوندا ناں ہا بدر منیر جیویں ناں سوہنڑا ہئی مارکہ اونویں آلی کار جوان سوہنڑا ہا ڈھیر سارا وݙا تاجر ہا، مال مویشی، کاروبار ٻس اللہ دا ݙتا سبھو کجھ ہس تاں اینویں وسدا رسدا پیا ٹھاٹھاں ٻاٹھاں۔ دوستو اڄ آلا قصہ بہوں کوئی کمال دا قصہ ہے ہکو کم کرائے کہ ایکو اپنی وال تے شیئر کر ڈیوائے تاکہ زیادہ توں زیادہ لوگاں تک اے میڈا قصہ پہنچے اے ما بولی دی ہک میرے تے قرض ہے جیڑا لہاون سانگے میں سوداگر آلا قصہ سنوینا پیاں اے سئیں وسدا رسدا پیا ہا ایندا کاروبار جیڑا ہا اٹھاں دے اٹھ لڈیچ کے آندے ہن سونے تے چاندی دے ہک ڈیاڑے اے رات کوں ستا پیا ہا مر کا اے ڈیدے خواب خواب ڈیدے کہ ہک بہوں ای خوبصورت جیا شہر اے اوندے وچ ہک سوہنا جیا درخت اے جیندا منڈھ سونے دا اے جیندیاں لڑیاں جیڑھین او ہن چاندی دیاں تے جیندے پترت اے ہیرے ہن ہیرے جواہرات نال لدے ہوئے ہن درخت کوں ݙیکھ کے بڑا محظوظ تھیندا ہے ولا جو مارکا درخت دے تلوں نگاہ کریندا ہے ݙیہدا خواب پئے ڳال کوں گھنسو انجوائے کریسو مزہ آسی جیڑھے ویلے تلوں تے ݙیہدا ہے تے ہک انتہائی خوبصورت جئی شہزادی بیٹھی ہے جیندے وال ہن ایویں لمبے لمبے موٹیاں موٹیاں اکھین تے خوبصورت جیا چن ورگا مکھڑا ہسی مارکا

اتنا خوبصورت قسم دا منظر پیا ہا ڈیدھا مارکا تے وت کیا ڈیدھے کہ بڑے سونے سونے ہتھاں نال بڑے سگھڑ طریقے نال کاشف ریاض صاحب مکھن کڈھے سی چھا کو ولا چھانا سی لسی کو پن کے ہک وڈے سارے مٹکے چا پاتس ڈوہیں ہتھاں نال چا کے چا رکھس سر تے ٹر پئیے شہر آلے پاسے اتھاں آندیے ہک ہائی تماخو دی دکان اوندے وچ آن کے تھیندیے بے مارکا لوگ تھی ویندن کٹھے تے کوئی چاہی ویدے منگر کوئی چاہی ویدے ٹوپا کوئی چاہی ویدے گلاس ساراں کو چھا پا پا کے مارکا بیٹھیے دیندی لوگ پیندے پین لسی تے ہمت کہیں دی نی پئی پوندی جو کوئی ایندے نال گالھ مہاڑ کرے ایندے نال کوئی یعنی بات چیت کرے تے اے اتنی حیا دار اے ہزاراں لوگ لسی گھندے پئن سیکڑاں لوگ لسی گھندے پئن کہیں کن اکھ چا کے جوان دی بچی ڈٹھے نئیں اے یو خواب ڈیدھا پیا ہا جو ککڑ ݙتی اے ٻانگ ککڑوں کوں ایندی ڳئی اے اکھ کھل جیڑھے ویلے ایندی معرکہ کھلی اے اکھ ایں سݙائے آپݨے وزیراں مشیراں نوکراں کوں ایں آکھے ایویں ایویں ݙٹھم خواب پورا ایں خواب سݨایا ایں آکھے اے پیا وے رزق اے پیا وے مال تساں ڄاݨو تے ڄاݨے میݙا خدا اساں تاں ویندے پئے ہیں آپݨی محبوب دی ڳول اچ معرکہ اے پئے آ اتھوں ٹر کوئی وزیر ہکو آکھے اوہاں کا یار خواب دا خیال ہئی چھوڑ پرے کہیں آکھے توں کر کاروباری ایں تیکوں سونا تے چاندی گھدی ویندے کہیں آکھا کہ بلی کوں چھچڑاں دا خیال ہوندے کہیں کوئی گالھ کیتی کہیں کوئی گالھ کیتی سودھارا گھر اکھے کہ نئیں اگر مل پئی تے انشاءاللہ اپݨی شہزادی کوں ڳول کے گھن آساں ورنہ کوئے نہ معرکہ ایں کہیں دی نمنی اے ٹر پیا ہݨ بدر منیر صاحب ٹر پیا سفر آلے پاسے کوئی منزل دا اتا پتہ کونی خواب اچ ݙٹھیا سیک سوہݨی سواݨی اوندے عشق اچ مبتلا تھی کے اے جنگل چھݨیندا ودئے وسوں پچھدا ودئے ایکوں کش کتھائیں نی ملدی راہ دے وچ ایکوں ہک بزرگ مل ویندے جیڑھا کے وݙا نیک انسان ہوندے او ایکوں سݙیندا ہے سد کے ایندی کریندا ہے منت کہ یار توں نہ ونڄ عشق اچ نہ پو رل ویسیں بندہ میکوں توں شریف لڳدیں ایں آکھے میݙی کنڈ ٹھپ چا تے میکوں دعا کر چا عاشقاں ٻدھیاں کمراں تے دلی سو کو کیڑا بند ہے اے ہنڑے کھڑیے دلی عاشقاں واسطے ہوں کہ دلی اک کھڑیے اوندے تے محبت دا بھوت مارکا ہا سوار مارکا قصہ بہوں چاسل ہے ہکو کم کرو کہ ایکو اپنی وال تے شیئر کر ڈیو تاکہ زیادہ تو زیادہ لوگ ایں قصے کو سنن اور ایو ماں بولی دا او قصہ ہے جیڑھے ہن آلے لوگاں کو تاں پتہ ہی کوئی نہیں کہ ایہو جے قصے وی ہوندے ہیں اے میں بڑی مشکل نال اے جے قصے کٹھے کرگناں، کٹھے کر کے ایولا تاں سوستاں تاکہ امانتاً پہنچائناں کہ ماء بولی دے پرچار سانگے تاکہ زیادہ توں زیادہ لوگ اے قصے سنڑن تے ساڈی ماء بولی دا پرچار تھیوے۔ اچھا ایں اوکوں آکھے میڈی کنڑ چا ٹھپ تے میں پیاں ویندا ٹردا وگدا چھیں مہینے گزر گئے مالکا۔ اگوں ݙیہدے تاں کیا ݙیہدے سوہݨا جیہا شہر اے رتے تے چٹے پتھراں دا بݨا ہویا شہر اے اے آہدے اللہ نہ بھلاوے تاں میکوں یار دے شہر دی خشبو پئی آندی اے میکوں وݙی امید اے کہ میݙے محبوب دا شہر آ ڳئے عاشقاں کوں وݙی تانگھ ہوندی اے مالکا مالکا اے آہدے کہ جناب میں ڳیاں واقعی جیویں میں خواب وچ ݙٹھا اونویں ہک تماخو آلے دی دکان ہئی اوں دکان دے ہک منہ دے نال ٻیٹھی ہئی اوہا تریمت جیڑھی میں ڈٹھی ہئی خواب اچ میں بئے تھیاں اتھائیں پہلے میں اوندے کنے لسی گھدی ہے لسی گھن کے میں پیتی ہے پیون تو بعد میں اتھوں والے بندہ کنے پچھا ہے بے اے کون ہے انہاں دسا ہے کہ ایندا ناں سیما شہزادی ہے اے ایں تماخو والے دی چھویرے تے ایں تماخو والا کوئی ایڈا لالچی بندہ ہے ہزاراں تاجر ہین، ہزاراں بادشاہاں دے رشتے ہین، ایہ انہاں کول دولت وغیرہ ماٹ گھندے، پیسے شیسے چھک گھندے، دھی دا رشتہ کونی ڈیندا۔ ایں آکھے کوئی گالھ کانہی، چلو اساں وی گالھ مواڑ تاں کریندے ہیں۔ ایہ اگوں تے ودھا، ایں تماخو والے نال گالھ کیتی، ایں آکھے ویرن میں تے ایں کم دے پاروں آیا وداں۔ اوں آکھے گھبرا نئیں، گالھ کھل کے کر، تے اوں آکھیا جی کہ میں تیڈی دھی نال پرنیچنا چاہنداں اوں آکھے ڈر کے گالھ نہ کر کھل کے گالھ کر جیندے گھر دیر ہوندی اے اوندے گھر وٹے آندن تاں کوئی مسئلہ کانی توں کھل کے گالھ کر اوں آکھے میں تیڈی دھی کوں پرنیساں اوں آکھے میڈی ہکا شرط اے اوں تماخو علاقے کے بستی دے باہروں شہر دے باہروں ہک اندھا کھوہ ہے۔ مارکا ہوا دے اوں کھوہ کوں سونے تے چاندی نال چا بھر۔ جیلے او بھریچ ونجے تو جانج گھدی آویں تے آ کے سیما شہزادی کوں پرنائی ونجے۔ ایں میں ہک منٹ ادھا سوچا۔ سوچن دے بعد ملک اشرف میرانی ایں آکھیا کہ بھئی ٹھیک ہے جی میکوں اے شرط قبول ہے۔ تا اے پشتے ول آیا اے آیا ایں سارے خزانہ دیاں بوریاں بھریاں دکاناں ویچوس مکان ویچوس آپنے سنگتی ساتھیاں کولوں کوئی ادھارے پیسے چایوس چا کے اٹھاں تے مال زر دینار دولت لد کے اے ٹر پیا اپنی محبوب والے پاسے قصہ چس ڈیندا پے پر لائک دا بٹن تے دل والا بٹن ضرور دبا لیوے اور ایں قصے کوں اپنی وال تے ضرور شیئر کر ݙیوے۔ جتنا تساں زیادہ شیئر کریسو اے اتنا زیادہ قصہ ودھسی تے دلچسپ بݨسی۔ ذوالقرنین سکندر اے آہدے کہ جی اے جیلے اتھاں پہنچا ایں ونج کرانگی شام و شام اندھے کھوہ اچ سونے تے چاندی دیاں ٻوریاں پلٹاوݨیاں شروع کر ݙتیاں۔ پچھلی رات دا ٹائم ہا جو اے پوریاں ٻوریاں پلٹا کھڑا تے کھوہ ای اللہ بھانویں بھریچ گیا اے بڑا خوش تھیا نہال تھیا ایں لوا ڈتا کھوہ تے پارا بھئی تساں ڈیو چداروں پارا تے میں ہن ذرا چیل سدھی کر گھنا جیڑھے ویلے بندے دی ٹینشن مک ویندی اے نا مالکا اوں ویلے بندے کوں نندر ودی آندی اے ایکوں نندر آ گئی تے ایہ کھوہ تے پارا ݙیندے رہ ڳئے۔ ݙینہہ خیر دا تھیا۔ ایں آ کے کھوہ کوں ݙٹھا تاں کھوہ جیڑھا ہئی سارا خزانہ سرک ڳیا۔ ایندیاں ساریاں امیداں تے پھر ڳیا پاݨی۔ بدر منیر تھی ڳیا پریشان۔ ٻہہ تھیا زمین تے ایں سارے نوکراں کوں سݙا شہد نذیر ایاں آکھیا بی مارکا میری طرفوں تہاکوں اے چھٹی ول ونجو اپنے اپنے گھر تے میں ہن رہساں اتھائیں جتھاں میرے محبوب دا شہر اے بوکھی نی بہساں اتھائیں زندہ رہسیں اتھائیں مر ویسیں اتھائیں عاشق ہوون تاں مارکا ایجھے ہوون ساری جائیداد کھوہ اچ لٹائی کھڑے دوستی ناتے نوکر چاکر ہر شے مارکا تھی گئی ہے ختم تے بچا کھڑے ہون کلا خیر سہی سارا دین اون تماخو والی دکان دا طواف کریا جی میں عاشقاں دا کم ہونے مارکا ایویں سارا ایڈو آڈو گھماٹو ماریا گل شیر بھرا تے محمد اکرم یہ چدارو ماریا ایویں گھماٹو تے کوئی لسی دا گھٹ گئے ویلے گھن کے پیوے آ چا کوئی تھوڑے بہوں پیسے آس کوئی ٹکر گھنے آ کھاوے آ بس بکھا تسا اوہ دکان تے سم ونجے آ ایویں ودا رہ گئے ہک دو سال چھی مہینے ودا رہ گئے کاکا ہک دیاڑ تھی ایویں ہے کہ ایندی عشق دے چرچے شہر دیاں گلیاں دے وچ تھیوڑ پہ گئے اون شہر دی جیڑی ملکہ ہائی اون دے تک یہ گال پہنچ گئی ہے کہ بدر منیر ایک تاجر ہا اوندے نال بہوں وڈا بلوا کیتا سے بہوں وڈا دوکھا کیتا نے تے اوندے کولو ساری دولت وی مٹھور کیتی نے تے دھی دا رشتہ وی تماخو آلے نئیں ڈتا اوکوں تھئی اے ہمدردی اوں سڈوائے کئکوں سیما شہزادی کوں اپنے محل اچ جیڑھے ویلے معرکہ سیما شہزادی محل اچ ویندی اے گلشیر برا مشتاق حسین تاں بعد شہزادی جیڑھی آئی ملکہ ہئی اوں اینکوں آکھے کہ توں ڈسا کہ اے کھوہ آلا چکر کیا اے۔ اوں پہلے نہ ڈسیندی۔ بعد شہزادی نے ذرا زور پایا تاں اوں اونکوں ڈسایا کہ ایں کھوہ دے اتے کانڑے دے دا پارا اے جیڑھی دولت ہوندی اے جتنے آ کے بادشاہ بھریندن کھا او جیڑھا کانڑا دے ہے او آ کے ویندے سرک تے جمعرات آلے ݙیہاڑے او اتھاں کھوہ تے آندا ہے، میں تے میݙا بابا ویندے ہیں، او بابے کوں دولت چڑھیندا ہے، او میݙے سر دا عاشق ہے تے اے ساری کہاݨی ہے کھڑی ایں کھوہ دی اتھاں تائیں۔ اچھا اوں آکھیا ایں دے دے کوئی مرݨ دا چانس ہے، اے جیڑھا کاݨاں دے قابض ہے ایں کھوہ تے اتنیاں ساریاں مݙیاں پی ڳئے، اتنے سارے لوگاں کوں کنگال و ویران کر چھوڑس، ملازم کھرل۔ قصہ گھتی بیٹھاں تے قصہ ایڈا چونواں گھتی بیٹھاں جو منڈ کنے پان تک ہک لفظ نہ چوکاون والا اے جے قصے گھتن والے قبراں وچ سم گئن ملازم کھرل اے آدھے کہ جی انہی دا کیا حال ہے با شہزادی پچھدی ہے اوندے کنے سیما شہزادی کنے کہ ایندا ساکو توڑ ڈس کہ دے کو کیویں مارا ونجے سیما شہزادی نے ایکوں حال ݙتا کہ دریا دے کنارے تے ہک بوہڑ دا درخت ہے، اوندے اتے ہک پنجرہ ہے، پنجرے دے وچ ہک طوطا ہے، طوطے دے وچ ایں دیہہ دی جان ہے، جے تک او طوطا جیندا ہے دیہہ کوں کوئی مار نئیں سڳدا تے دیہہ اوں جیلھے طوطا مر ویسی دیہہ آپݨے آپ مر ویسی، خوہ دی جان چھٹ ویسی، میں ایں آپݨے پیو تے دیہہ دے سودے دے وچ بڑی پریشان ہاں، اوں چپ کر کے سݙا بدر منیر کوں کہ ایویں ایویں گالھ اے، ایویں ایویں قصہ اے، فلانی جاء تے بوہڑ اے، بوہڑ تے پنجرہ اے، پنجرہ اچ طوطا اے، طوطے اچ دیہے دی جان اے۔ ایں معرکہ چا چائے ہتھیار ٹر پیا دریا آلے پاسے، راہ دے وچ بھوت بلائیں دا پارا، کنوں نانگاں دے شکاٹ، کنوں کوئی شئے اینک ہر شئے دی زندگی دی پرواہ کیتیاں بغیر مرگا اے پہنچ ویندے بوہڑ دتے اتے ویندے چڑھ اتوں اوندے پنجرا پنجرے دے چوں کڈھدے مرگا توتے کوں قصہ چس ڈیندا پینا تاں کسے کوں اپنی وال تے شیئر کر ڈو تاکہ قصہ زیادہ توں زیادہ لوک سن سکن۔ جیڑھے ویلے اوں طوطے کوں پایا ہتھ دے غدا جمعرات آلے ڈیہاڑے کھوہ دے اتے اوں اتھائیں مارا پھنکارا اوکوں لگ گیا پتہ او اتھائوں یعنی رڑھدا ہویا شوکدا ہویا اتھوں بھنا تاں ایں اتھوں طوطے دی سجی لت کڑکا سٹی۔ راشد بیوس صاحب تاں دے دی اتاں ہک لت بھنی گئی۔ دے اتوں ہک لت تے کدا ہویا ولا زور نال بھنا ایوں دی ڈوجھی لت کڑکا سٹی طوطے دی تے اڈو دے دی ڈوجھی لت بھنی گئی معرکہ معرکہ زید شاہ مشتاق خان جیڑھے ویلے ایں ڈٹھا نہ کہ دے وت وی شوکدا ودے تے رڑھدا ودے ایں طوطے دی ڈتیا گچی تے ہتھ طوطے کوں سٹوس مارکا پھڑکا ایڈو نکلی طوطے دی جان اوڈو نکلی دیہہ دی جان دیہہ توں گئی جان چھٹ اے آیا سدھا تماخو آلے دی دکان تے آ کے پوری کہانی سنونے آون کھو تے تے ڈیکھن تاں کیا ڈیکھن کاڑاں دے گئے مر لوکاں نے کیتے شکرانے ادا سیما دی تھی گئی شادی بدر منیر نال قصہ ہن اتھوں توں اگوں تے شروع تھیندا پئے چوہدری ساجد جٹ کہ جیہڑا یعنی مزے آلا قصہ ہے اس توں اگھا اگلا حصہ ہے ہکو مہربانی فرمائی کرو کہ زیادہ توں زیادہ شیئر مار ݙتا کرو تاکہ زیادہ توں زیادہ لوگ ایں قصے کوں سݨ سڳن اے ہن او ذال کوں نال لا کے سفر کریندے پئن قدرت دا کرنا اے تھئے کہ انہاں دا راہ اچ گھوڑا مر ویندے۔ اے بڑے پریشان تھیندن۔ خیر ڈینہہ تھی پوندا اے۔ اے آپنڑاں کنگنڑ لہا کے ڈیندی اے۔ آپنڑے گھر آلے بدر منیر کوں ایکوں ونج شہر اچ یا ویچ۔ ہک گھوڑا گھدیا۔ کوئی کھاونڑ پیونڑ دا سامان گھدیا تاکہ اگاں اساں سفر جاری رکھ سگوں۔

اونہی کوں وٹھ گھدا اوں آکھیا یار لوک وسدے پین توں کنگن ودھا وچے نئیں خدا دا ناں ایوی میں تیکوں گھوڑا ہی ڈینداں تیڈا ساتھ زادے راہ ہی ڈینداں اے کنگن چا ڈے میکوں میں بھرجائی کوں آواں نال گھدی تے تھاکوں گھوڑا ہی ڈینداں تے تھاکوں روانہ کرینداں۔ مارکا ایں کنگن چا گھدا ٹھگ نے سدھا گیا سیما شہزادی کولو اوکوں ونج کے ڈتوس حال کہ اے ہے تیڈا کنگن تے گھر آلا تیڈا میڈے کول ہے آ تیکوں اوندے نال ملاواں تے تہاکوں گھوڑا ڈیواں تے تساں اپنے سفر دا ٹر ونجو جیڈے ویلے اے پہنچدے سیما شہزادی کولو سیما شہزادی کیا خوبصورت خاتون ہئی جیندا نقشہ میں قصے دی شروعات اچ ڈس چکاں کہ ایویں چن آلی کار بکھدی ہئی، موٹیاں موٹیاں اکھیاں سی، خوبصورت ترین عورت ہئی۔ ایندے ڈھڈ اچ درد پئے گیا، ایں اوکوں نال چلایا، سدھا آن کے اپنے چوبارے تے چہ بلہائیوس۔ تے پتہ سیما شہزادی کوں وی لگ گیا کہ میں کہیں ٹھگ تے پئے گیاں تے پتہ بدر منیر کوں وی لگ گیا کہ میں ٹھگا گیاں۔ ہن بدر منیر سارا ڈینہہ سلیم خان نیازی باوھے چوک دے وچ ملنگ بݨا ودے۔ وݙے وݙے وال ہن، وݙی وݙی ݙاڑھی ہے، لوک سنڄاݨ نی سڳدے اے کون ہے، مسافر ہے، کتھوں دے رہݨ آلا ہے، کتھوں دے وسݨ آلا ہے۔ ہک ݙیہاڑے اتھاؤں ناں سلیم خان نیازی اے میں سرائیکی لوک قصہ بدر منیر سوداگر دا سݨیندا ٻیٹھا سئیں۔ کہ جیڑھا سن ستر توں بعد جمہور دی آواز دے وچ ریڈیو پاکستان ملتان تے نشر تھیندا ہا تے میں وݙی محنت تے سٹرگل نال اے قصہ تساں دوستاں تک پہنچیندا پیاں۔ اے میݙی تھوارے کولوں امانت ہے کہ میں ماء ٻولی دا کاضلہ ہاوݨ سانگے اے قصے گھتیناں تاکہ ساݙی جیڑھی ماء ٻولی دے پراݨیاں ریتاں روایتاں ہن او انہاں قصاں دے وچ ہن۔ اے ساݙے لوک قصے ہن ایکوں تساں اپنڑیں وال تے شیئر کر ڈتا کرو تاکہ زیادہ توں زیادہ لوگ ایکوں ڈیکھ سکن۔ ہک کتا مالنڑ ہئی جیڑھی کہ گجرے وچ ایندی ہئی۔ او ایں چوک اچوں لنگھدی ہئی ڈیلی تے او ونج کرنگ ایں سیما شہزادی کوں ونج پویندی ہئی گجرا ہک ڈڑ اے لنگھی ویندی ہئی اینکوں ایں سدے بدر منیر ایاں کہ ہک گجرا تاں اج میکوں وی پوا چا جیڑھے ویلے گجرا اوکوں پواونڑ لگدی اے مارکا تے ہک کنگݨ شہزادی دا اے ہتھ اچ پائی پیا ہا اے کنگݨ سنڄاݨ ڳئی اے مالݨ جیلے کنگݨ سنڄاݨ ڳئی ہاشم حسنین جوتا ایں ونڄ کے سدھا سیما شہزادی کوں ݙسا کہ تیݙا چور لب پئے جیڑھا تیݙا ایندے نال دا ݙوجھا کنگݨ ہئی او ہک بندہ پاتی ٻیٹھا اے چوک دے وچ ایں سارا نئیں نقشہ جیڑھے ویلے ڈسا تاں سیما شہزادی کوں پتہ لگ گیا کہ اوہ میڈا عاشق بدر منیر اے میڈے گھر آلا بدر منیر اے ایں اوکن بھیجا پیغام کہ ست ماڑ دے پچھلے پاسوں فلانی رات تو آ ونجیں تے میں پچھوں لاساں رستہ لڑکا کے تے اساں اتھوں روانہ تھی ویسوں۔ ودا خوش تھیا بدر منیر اوں رات دا انتظار کریندے کریندے جگارے کٹیندے کٹیندے جیڑھے ویلے کہیں کوں پتہ لگ ونجے بھئی میڈی منزل بالکل قریب اے میڈا محبوب بالکل قریب اے اوکوں کتھاں نندراں آندین او اوں رات دا انتظار دے وچ جاگے کٹیندا رہ گیا ہک رات اللہ دی آ کھڑا اوں جھا تے جتھوں دا ہا وعدہ قدرت دا کرنا تھیا ایندی اکھ لگ گئی نالوں کوں بیا چور پیا لنگدا ہا تے سیما شہزادی اتوں جو دھرک مارا اوندے مونڈھے تے بہہ گئی تقدیر دا ولا ڈیکھا ہے سلیم خان نیازی تاں اشرف میرانی جیڑے ویلے اے چا کے ٹر پیا جیڑے ویلے جنگل اچ گئے تاں ایکوں ایں الوانی یا کہ بدر منیر ہن سنڑن والا کوئی نہیں کوئی حال احوال کریاں جیڑھے ویلے اے بولا تاں اونکوں پتہ لگ گیا کہ اے تاں میڈا گھر آلا نئیں اے تاں وت میں ٹھگی گئیاں وت کوئی چور اے ایں اونکوں لہایا دے ایں آکھیا توں میڈے نال نکاح کر تاں سیما شہزادی بڑی دانا خاتون ہئی کتاب آلا لکھدے کہ ایں آکھے کہ جنگل دے وچ جنگل دے قانون دے مطابق نکاح تھیسی انہوں آکھیا جی او کیا قانون ہوندا ہے تاں سیما شہزادی آکھیا ہے توں پہلے میڈے ہتھ تے پیر بن چا میڈی اکھی تے پٹی چا بن توں ست چکر میڈے ایڈو آڈو لا ولا جیڑے ویلے توں ست چکر لا گھنسیں وت تیڈیاں میں ہتھ تے پیر تے اکھی بنساں وت میں تیڈے چودھاروں ست چکر لیساں قصہ چس نہ ڈیندا پیا ہووے تاں قیمت واپس تاں جیڑھے ویلے میں ست چکر لیساں تاں اودے بعد تیڈا میڈا نکاح تھی ویسی۔ ایہ بڑا خوش تھیا ای آکھیا میکوں شرط قبول ہے۔ ملک شکیل عباس سیواگ اے جناب اعلی پہلے ای سیما شہزادی دے ہتھ پیر ای بدھے اکھیں تے پٹی بدھوس تے ست چکر ایڈو آڈو لایوس ماما اختر کھرل تاں اوندے بعد جناب جیڑھے ویلے ایندی واری آئی تاں سیما شہزادی ایندے ہتھ تے پیر بدھے چا اکھیں تے چبدھس پٹا پٹا بن کرنگیں تے اللہ بیلی تھئی اتھوں پئی بھج۔ قسمت دا چکر ڈیکھو ایں ہک کولوں تاں بچی آندی ہئی اگوں کوئی چھیں ڈاکو ودھے ہن جیڑھے گھوڑاں تے سوار ہن فوجی وردیاں پائی ودھے ہن انہاں دے ہتھیں چڑھ گئی سیما شہزادی۔ دیکھو آدھن کہ اسمان تو ڈٹھے تے کھجور ہے ٹنگا گے انہاں دی قسمت دیکھو وہ ہک تو اوکھے اوکھے جان پٹائیاں دی ہے اگو چھی بے فوجی تے پہ گئی انہاں جڑے ویلے شہزادی دا حسن ڈٹھے مارکا حسین و جمیل کیا خوبصورت تکھیں کیا خوبصورت وال اے سارے اپنے اپنی جھا تے بے ایمان تھی گئن او آکھے کو میں پرنیساں او آکھے کو میں پرنیساں انہاں دے ایویں بحث و تکرار چل پئے شہزادی آکھے میں اپنا فیصلہ کیتی بیٹھی ہاں انہاں آکھے توں اپنا فیصلہ سنا شہزادی آکھے تساں سارے اپنے گھوڑے چا بنو تے سارے اپنے وردیاں چا لہاؤ جتیاں لہا کے اتھائیں رکھو چا میں مرینیاں تیر جیڑا تیر پہلے چا گنا اسی میں اوندے نال کریساں شادی۔ انہاں آکھیا ساکوں اے شرط تیڈی قبول اے۔ تاں با شہزادی نے سیما شہزادی نے مارا تیر اے بھج پئے تیر دے پچھوں شہزادی چا پائی فوجی وردی اتے چا لائیوس پگڑی تے بھجایوس گھوڑے کوں سدھا آ گئی بادشاہ دے دربار اچ۔ بادشاہ تخت تے بیٹھا اوکوں آکھیا ساکوں پہرے دار دی اشد ضرورت ہئی قسمت نال اے پہرے دار ساکوں مل گئے۔ انہاں اوکوں چوکی دار رکھ گھدا شہر دا مارکا او ہن میں سارا ڈینہہ چوکی دارا کرے ساری رات ایڈوں سئیں پچھوں او چور جیندے ہتھوں سیما شہزادی بھجی آئی او گلیندا ہویا اگتے آوے تاں اگوں چھی جوان عابد حسین لاڑ اوکوں بئے مل گئن۔ انہاں آکھیا سئیں اے کیا راز اے اے کیا گالھ اے انہاں دسا کہ بھئی ایویں ایویں ساکوں ہک شہزادی چکر ڈے گئی اے اوں آکھیا ساکوں شہزادی چکر ڈے گئی اے مارکا ایویں اگو تے ٹرے سارے رل کے ہن اوکوں گلیندے ہیں ساڈے یکاں دی مجرم اوہ ہک ہے محمد عمران مجرم صاحب ماما اختر خان صاحب تے ایہ جیڑھے ویلے سئیں ہن ایہ ست بندے رلے آندن سئیں ایہ بادشاہ دی کچاری چ آندن آن کے آدھن کہ ایں ہنلیے دی خاتون اے او میکوں لٹ آئی اے انہاں آکھیا ساکوں لٹ آئی اے ساڈے گھوڑے چھک آئی اے اوں آکھیا جی او کھڑی اے سامنے ایندے نال ست تساں آپ چکرو اوں انہاں ساراں کوں پوا ڈتا جیل اچ اے ہن کٹیندے پئن جیل او کریندی کھڑی اے چوکی دارا مارکا ہک جاڑے وزیر آکھے بادشاہ کوں اوں آکھے بادشاہ سلامت ہکا گال تیکوں ڈساواں اے جیڑا سالا چوکی دار اے نا اے تریمے تے جنڑا نئیں اوں آکھیا یار کملا آلیاں گالھیں کریندے پٹکا بدھی ودے کیڈی سوہنی وردی لگدی سی اے نوجوان نینگا جوان اے اے کیڈی گالھ اے سئیں آپ ہمارا نام نہیں لیتے محمد صادق حسین ملانا میں نہ چاہناں تے کسے دی چس خراب تھیندی اے میں سارے سنگتیاں دے میسجز ڈیدا بیٹھاں میں ضرور ساراں دے نہ چاساں لیکن میکوں قصہ سرے لاون ڈے قصہ بڑا مزیدار اے تاکہ لوگاں دی چس خراب نہ تھیوے تاں ایئں بادشاہ نے وزیر کوں آکھا توں اپݨی دھی دا رشتہ ݙے چائی کوں تے سویر کوں اپݨی دھی کولوں پچھ گھنے او تیکوں سارا حال حویلہ کر چھوڑیسی۔ اے سئیں کیا کریندا ہے؟ اے اوں دھی دا رشتہ پیش کریندا ہے۔ رات دے ٹائم جیڑھے ویلے اے ݙوہیں عورتاں کٹھیاں تھیندین تاں سیما شہزادی نکریندی ہے منت کہ توں اے میڈی بھیݨ تے میں آں تیڈی بھیݨ اے ہے ساری قصہ کہاݨی تے ایویں ہاں میں ڈکھاں دی ماری اتنی اتنی مصیبتاں تے تکلیفاں بھوگ کے آئیاں میڈا راز رکھ چا او سویرے ونج کے بادشاہ کو ڈسا کہ بھئی واقعی ہی اے جنا ہے اے تریمت کوئی نہیں اس دوران سئیں ایں چوکیدار صاحب نے سیما شہزادی نے بہوں سارے بندے بدر منیر دی تلاش اچ بھیج ڈتے۔ بیچارہ گلیاں دی خاک چھنڑیندا، چونکاں دے وچ رلدا ملنگ بنڑا ودا ہا۔ ایہ اونکوں رلا کے گھن آئے سیما شہزادی دے کول۔ اوں ویلے سیما شہزادی اپنڑا پگ لہائی تے بادشاہ دے پیراں تے چا رکھی تے سارا قصہ کر سنڑایوس تے بادشاہ نے اوندی بہادری کوں داد ڈتی۔ سردار سیف خان تے اوں دی بہادری کو داد ڈتی اوں بدر منیر دے عشق کو داد ڈتی اوں اپنے فوجی نال بھیجے اوں انہاں کوں با خیر و عافیت اپنے وطن پہنچایا شیخ بدر منیر اتھاں وسدا پئے اساں اتھاں وسدے پئے ہیں قصہ گیا جھر تے اساں ٻیٹھے گھر۔ اے ہئی سئیں ساݙا سرائیکی لوک قصہ جیڑھا کہ اساں اڄ گھتا ہے عابد حسین لاڑ ہاشم حسین جوتا آلا پئے واہ واہ سردار سیفی خان سردار سیفی خان امان اللہ اروال مڑ وت کیا تھیا سئیں بسم اللہ تہاڈی سانجھ کرن دی مہربانی سائیں سلیم خان نیازی صاحب سارے پروگرام دے وچ آخر تک آج رہن اساں انہاں دے بے حد ممنون و مشکور ہیں زہیب سیوگا دا پے واہ واہ تے واہ واہ سائیں تہاڈی واہ واہ تے اللہ باویں وسو پائے جیوو پائے شالا تے شالا کچھ نہ تھوے تے اللہ باویں تتی واہ نہ لگے تاں کچھ دوست ناراض تھائے بیٹھن سلیم نے زیادہ پہ جیو شالا تاں میں انہاں کو معذرت کرے ساں کہ جڑے ویلے میں قصہ سنائندا بیٹھا ہونا اگر میں تواڈے یعنی کومنٹس نال شامل کرن لگ ونجا تاں اون ویلے یقین کرو کہ قصے دی چس خراب تھی ویندی ہے عباس بھائی ہم پردیسیوں کے نوے کی دہائی یاد کروا دی سائیں بسم اللہ اے میں قدامت پسند آں میں پرانڑیاں چیزاں لبھیندا ودا ہوناں اے میں بڑے اوکھے اوکھے قصے گھلینا تے ولا میں اے لائیو پروگرام اچ گھتینا تاکہ اے جیڑی میڈی ماء بولی دے قصے مر گئے ہن قصے گھتن والے مر گئے ہن اے میں اوکھے اوکھے گول کے میرا سٹی دربولا تھل اے سئیں عابد حسین لاڈ بسم اللہ ملک اختر علی صاحب سلام دیندا پے سئیں علی بتریجہ وعلیکم سلام جیو پئے وسو پئے شالا تے شالا کجھ نہ تھی وئے میں مخمور کوں چار لینا تساں دوستاں دی نظر پیا کرینا کہ پترے پسا کے بیر دے پترے پسا کے بیر دے ریتڑ تے کن مین لاونڑی کیا تس بجھیسی ساونڑی اگو ادھے ہاں وچ پلا دا حبس ہے اندر دی تس مسماونڑی کیا تس ٻجھیسی سانوݨی۔ کوٹھے تے مر ڳئی شام تئیں کاں کاں کریندی کانوݨی کیا تس ٻجھیسی سانوݨی قیصر خان بلوچ ساݙے بگ باس وی رہن اور انتہائی عظیم انسان ہن ایں ڈیرہ غازی خان توں ساݙے پروگرام اچ لنگھین اساں انہاں کوں دل دیا تہ گہرائیاں نال خوش آمدید آدھیں منور حسین جام کمال لالا جی کمال واہ سئیں واہ سئیں اپݨی جھا دا ناں لکھا کرو سلطان محمود ملک صاحب اساں ممنون و مشکور ہیں تساں شیپ والی بھیڈیں آلی توں سارے پروگرام میں شامل تھے وے اساں دل دیا گرائیاں نال تواکوں خوش آمدید آدھے ہیں تاں میرے سامنے ایک انتہائی خوبصورت یا کلام آگئے سائیں عشرت لغاری سائیں ہونا دا کہ تیکو بخت جو ہے پرواہ کوئی نہیں مجبور جو ہیں بیا راہ کوئی نہیں وی سال تونی جھر جنگلیں وچ تیرا مال چرائیں دا رہ گیا ہے توڑے آپنڑے چیکدے رہ گئے سی تیڈے بار رہیندا رہ گیا ہے ادھ رات توڑیں جیندا بڈھڑا پیو تیڈے پیر گھٹیندا رہ گیا ہے ارمان تھیندا ہے انسان ہسے اوں پتر دے شہر اچ جھا کوئی نئیں تیکوں بخت جو ہے پرواہ کوئی نئیں مجبور جو ہیں بے راہ کوئی نئیں اگو آدھا سر چٹا ہس ہتھ کالے ہس۔ سر چٹا ہس ہاں کالے ہس ہتھ کالے ہس تیڈے گھر دے بھانڈے دھو دھو کے تیڈی بچت بروت تے ڈینہہ گزرس بھانویں کھل کھل کے بھانویں رو رو کے تیڈے بالاں کوں بیٹھی لیندی ہے جیڑھی اج وی مہندیاں لو لو کے اوندے سر دا بوچھن لیراں تھئے جئیں منگی کوئی تنخواہ کائنی

میں تاں ادھاں او دولت دی تریہہ ہے یا او جوانی دا یعنی ماݨ ہے یا او ٻہاں دا ماݨ ہے یا او بخت دا ماݨ ہے ایہ او تریہہ ہے جیڑھی ٻجھدی نئیں آپݨے آپݨے نال وقت دے نال نال آہستہ آہستہ ٻجھ ویندی ہے محمد رفیق آہدا پئے واہ واہ تے واہ واہ سائیں فرمائش آئی کھڑی سی سائیں شاکر شجاع آبادی سائیں انہاں دی ایک کوئی چیز سنا دیو کہ مرشد میں ضرور تمہاری فرمائش پوری کرینا پروگرام دا ویلا ایک منٹ اگو تے لگا گئے میں آدھ گھنٹے دا پروگرام کریندا رہنا لیکن دوستاں دی فرمائشاں اتنی آ ویندیاں کہ میں وہ پوریاں کریندے کریندے کریندے میں شاکر میروی صاحب انہاں دا ایک ڈوڑا سائیں سلیم خان دی نظر کریندا پیاں کہ جݙاں ڈھاݨا ہا ول ہوݙ کیہاں پھر ہوندیں ہوئیں اݨ پھر ڈھہہ پئے۔ ایں ساوݨ کئے نئیں سوبھ ݙتا۔ کدی چھت ڈھہہ پئی کدی در ڈھہہ پئے تے تھاں تھپے کیا محفوظ کروں۔ اینویں سترا اسودھا گھر ڈھہہ پئے۔ رت چوگ وٹ آوݨ آئی شاکر ساݙی چنج پک پئی، ساݙے پر ڈھہے پئے، ملے باقر حسین سیواگ تھل فوڈ سیکرٹ دے چیف ایگزیکٹو کوں اساں خوش آمدید آہدیں، جاوید ملک پروگرام اچ لنگھ آئے، بسم اللہ، بسم اللہ کراں سئیں، سارے سنگتیاں کوں حرص کی پیاس نہیں بجھتی، بالکل ٹھیک آکھے وے سئیں، لالچ دی کوئی پیاس نہیں بجھدی سئیں، محمد ضمیر صاحب پروگرام اچ لنگھ آئے، ملک جاوید آہدے بسم اللہ، گل شیر آہدا پئے واہ واہ، تے واہ واہ اتنے تھبا پھلیں دا بھیجے سی تے دل بنا تے بھیجے سی سردار سیفی خان جھا دا ناں ضرور لکھ سو سئیں ساکوں پتہ لگ ونجے مرشد قیصر خان دی نظر میں شاکر شوجہ آبادی سئیں انہاں دی نظم دے دو چار شعر کرینا کہ فکر دا سج ابھردا ہے فکر دا سج ابھردا ہے سچینے شام تھی ویندی خیالیں وچ سکون اج کل۔ خیالیں وچ سکون اج کل۔ ڳولیندے شام تھی ویندی۔ اڳوں آہدے کہ کݙاہیں تاں ݙکھ وی ٹل ویسن۔ کݙاہیں تاں سکھ دے ساہ ولسن۔ پلا خالی خیالاں دے پکیندے شام تھی ویندی۔ تے اڳوں شاکر صاحب آہدے کہ غریباں دی دعا یارب خبر نئیں کن کریندا ہیں صدا ہنجواں دی تسبیح کوں پھر ایندے شام تھی ویندی۔ اگو آدھے انہاں دے ٻال ساری رات روندن بکھ توں سمدے نئیں جنہاں دے کہیں دے ٻالاں کوں کھیݙیندے شام تھی ویندی۔ اگو آدھے کہ میݙا رازق رعایت کر نمازاں رات دیاں کر ݙے تے روٹی شام دی پوری

تاکہ زیادہ توں زیادہ لوگ ایں قصے کوں سݨ سڳن۔ ایہ ماء ٻولی دا ٻہوں پراݨا قصہ ہے جیڑھا میں تساں دوستاں دی اڄ نذر کیتا ہے۔ ایہ اتنا انٹریسٹنگ ہے تساں ایکوں فیملی دے نال ٻہہ کے سݨائے، اپݨے ٻالاں دے نال ٻہہ کے سݨائے۔ ایکوں فل پکاوݨا ایں قصے کوں۔ میں ولا کہیں ݙیہاڑے ضرور تساں دوستاں کنیں ایہ قصہ سݨساں۔ اے میڈی امانت تہاڈے تک پجی اے تاکہ اے ریکارڈ دا حصہ بن ونجے کیونکہ ایہو جہے قصے سناون آلے ایں دنیا تے ہن کوئی نی ودھے اے میں اوکھے اوکھے بڈھے بڈھے نوجوانیں جوانیں بڈھے بڈھے لوگیں کنیں اے قصے کٹھے کرینداں انہاں کنے سنڑداں ولا انہاں کو پکینداں ولا تواری خدمت اچ پیش کرینداں دوستو اج دا آخری پروگرام آخری خواجہ فرید کا شعر سنا دیں خواجہ سائیں انہاں دا ایڈا وڈا دیوان ہے پتہ نہیں تیکوں کیڑا پسند ہے اور توں کیا سننا چاہندے کہ خواجہ صاحب انہی دا میڈے ذہن دے اتے ایں ویلے کوئی کلام اس طرح نا آندا نی پیا کہ اگر میں کوئی غلط ملط سنا ڈیواں تاں متاں خواجہ صاحب ناراض تھی ونجے کہ ساڈے کلام کوں ایویں بھن تروڑ کے عباس سیوھا اگنے پیش کیتا ہے تاں میں انشاءاللہ اگلے پروگرام دے وچ خواجہ سیوھاں دیاں ڈو ترے

نفرتاں نئیں ہووݨیاں چاہیدیاں، نفرت کوئی کائباس بھائی آپ اللہ آپ اکوں سلامت رکھے صفدر سیفی خان سائیں صرف دعاواں دی التجا ہے سائیں ایں تساں سونے دی نگری بیٹھے وے ساڈے حق اچ دعا کر چھوڑی کرو سارے واسطے ڈھگے اساں ہتھ بن تے ملتمس ہیں کہ اساں حتی الامکان کوشش کریندے ہیں کہ ایں پروگرام دے وچ نہ کوئی سیاست دی گال تھی وے نہ ہی کہیں دی مسلک دی گال تھی وے اے مذہب توں اے سیاست توں مبرا پروگرام اے۔ میرا ہمسایہ اے شاکر شجاع آبادی۔ شاکر صاحب ہوݨی آکھیا اے جیویں میکوں آن روایا ہئی ایویں میں وانگوں پل پل روسیں۔ ہک واری رو کے تھک پوسیں ول ݙکھسیا دل توں ول روسیں۔ نہ ٻہہ کے حال ونڈیسیا کوئی توں لا کندھیاں کوں گل روسیں بس شاکر فرق میاد دا ہے میں روناں اج توں کل روسیں آ ہا کیا کمال دا شعر ہے شاکر صاحب تے نجومی نہ ڈراوے دے سکوں توں بت بد نصیبی دے جڈاں اتھاں تے چھالے پئے لکیراں خود بدل ویسن لکیراں خود بدل ویسن انہاں گالھیں نال اپݨے میزبان عباس سواڳ کوں ݙیسو ہفتے دی شام نو وڄے تک اجازت پاکستان پاہندہ آباد۔